Nau mai te iwi ki Haka Life Podcast. Ka Wariki Morgan tōku ingoa, ā, he waimarie nui nōku. Te noho tahi ki ētahi o ngā tino toki o te ao kaiwhiriwhiri kapa haka, ki te kōrero i tā te kaiwhiriwhiri titiro ki ngā mahi i runga i te papatūwaewae o Whakataetae. Ko te kaupapa kōrero, ko te waiata tawhito. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te tohunga haka a Turuhira Hare me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. Kei te māreikura o Tūhoe, kei te mātanga haka. Nau mai ki Haka Life Podcast. Koa ana te ngākau, hikohiko ana te wairua, ā, Hikaka ana ki tēnei noho tahi a tāua, a Eko, a tuatahi, kia kōrero tāua. Te, te ao haka i pakeke mai koe. Ko te nuinga o tōku ao i au e tamariki ana, he karakia Ringatū. Nā koe. Pōao, pōao, koirā ngā mahi he karakia. Nō reira, ka, ka tīmata ngā karakia, kua hīmene, kua pānui, kua waiata. mō aua, aua waiata katoa rā, he, he pao tōna. Nō reira, ka, koirā pea taku, te kaitō i taku wairua, ki roto i tētahi atu āhuatana, whakaputa rawangia ake au ki te ao haka, kua waia kē taku wairua ki taua pao. Ā, ko tērā, tērā, engari ka uru atu ki roto i ngā tau whitu tekau kua tīmata te hui ahurei, he nui ngā, ngā mahi mai i taua wā rā. Ko ana kai, kaiako i a au, ko taku, ka kōrero au mōna i ngā wā katoa, ko taku tuakana ko Tīkina. Ā, he tau, wahine tau ki te haka. Kuia te kaipupuri i te, i te mauri a kaiako o Ruātoki, me Tāwera i tōna wā. 85 ka tīmata nā whakataetae a Mātaatua. Ko Kārāo, ko Tāwhiri nā kaiako i a mātou. Kua mate taku taka nā Tīkina, otirā, kua mate a Niwhaniwha mā i ako ai i a Ngāi Tūhoe ki te haka. Nō te tau 90 pea ka kīia a Koaurua a a Ruatoki ki te whakataetae tuatahi o Te Matatini ki Waitani. I reira ka kite mātou i tētahi atu ao o te ao haka. Kai mōhio nei mātou ko te ao o te kāina.
Ko te tū a te kāina, ko te tū i roto i te nahere, ko te tū a nā rākau rā. Ka kite matou he ao rerekē tenei, ehara i te ao e mohi ana matou. No reira, he wa roa pea matou e kaurori ana te ra āwanawana ki roto i a matou, te whakaurutana atu ki roto i te Matatini. So tahi o nga āwanawana tana pea, i te haere hana ki Waitangi, ko to matou reo. Na te mea he rerekē to matou reo. Kare mātou i mārama he aha i whakawāhi ai tō mātou reo. Ā, tēnā koe.
I tērā wā anō kei te tino āwanawana ō mātou pākeke i tā mātou tū. Kei whakawāhia te tū a Tūhoe, ka hē te whakawā. Āe.
Koirā e tāna āwanawanatana A ka tū i Waitangi. He nanakia tonu nā Whakaputa nā Mai Waitangi, he āhua nanakia tonu. A ko te reo i riro i a Ruātoki. Tino aroha mātou ki tō mātou reo. Kia tahuri tāua ki tēnei taonga te mōteatea. Tēnā, kōrero mai, me aha te kapa e kē ai, e kounga ai tana tū i roto i te mōteatea? Ki ō whakaaro. Um, koirā pea te kaupapa nākau nui katoa au ko te mōteatea. Me pēhea e, e, e mōteatea ai te mōteatea? Nē, koirā pea te pātai nui. Me pēhea e, e mōteatea ai tana wairua? Mm. Tuatahi pea, he wā anō mō te wana. Nō reira, kei te mōhio tātou, e rima pea nā wāhana o tēnei mea, o te mōteatea, ko te ori, te pātere, te, te pao, te waiata aroha me te waiata tani. Tēnā koe.
He rerekē te tani, te mauri waiata o ēnei waiata katoa. E tau ai pea ki te mauri ake o te mōteatea, e hoki anō ki te whakarono ki nā, ki nā reo o nā kuia o nā koroua rā. Nā te mea, he rerekē te tangi o ō rātou reo ki nā reo o nāianei. Tika. Kāre e taea e, e tere ana o nāianei te whakarite i a, i ō tātou reo ki wō nā koroua rā. Nā te mea, tanike mai ō rātou reo mai ō rātou ihu, niha. Pēnā pea, nā te kutā, Tātou i whakararuraru kia noho tātou, kia ako tātou, kia mahue tērā momo tani o te reo ka waiata i runga i te full note. Nā te kutā tātou i whakaheahea. Ka huri te tani o te mōteatea ki te oro nui. nā te kutā. Ka taea e tātou te hoki whakamuri ki te tani o nā reo o nā koroua rā, karekau, ka hē i a tātou tērā Māori. Pai ake te whakamoe i tērā. Ēnari, ko nā whakamahi nā o te mōteatea, ka taea tonuhia ērā. Ka taea. Tokoiti nei nā Kapahaka, āe kei te pupuri tonu i tā rātou te tani o tā o tā rātou kawe nā mōteatea ā-iwi nei, ā-kapa nei me te ātaahua. E ka roa au ki ērā momo, ki te tani o wērā momo mōteatea. Engari ko nā kapa pea kei te tai tonu Kei te, he tai nā kaiako, kua tīkina, kua, kua, kua whakauruhia atu he wairua hou ki roto. Kei te pai tērā. Tēnā koe. Nā te mea kei te whakauru atu rā hoki ki te ao hou. Kei te pai tērā. Ka pakeke haere nā kaiako me nā kaihaka, ka hoki whakamuri anō ō rātou whakaaro. He tīmatana tēnei mō nā, mō nā kapa hou, Ka rawe whakahē i ērā, kāo, ko te mahi nui kē, ki te tuhi kōrero ki a rātou anei pea he āwhina. Āe, tēnā koe. Mō nā tau kai mua e tū mai ana. Engari, koiraka pea te huarahi hai pupuri i te mauri o te tani, o te mōteatea. Whakaronohia anō nā reo rā. Kia ora. Whakaronohia anō, nā te mea, pēnā kei te rauraru te mōteatea i runga i Te papatū whakataetae. Kei te raurauri te mōteatea i runga i ō tātou marae. Tēnā koe. Nō reira, wānanahia ko tāku mahi ka haere ahau, ka whakarongo au ki nā, ki nā mōteatea i nā wāhi e haere ana atu. Ia. Me hoki pea ki te āwhina ki te whakahoki mai anō i te nako me te niwhatana o tēnei mea o te mōteatea. Ko te tau nā kaiwhakararu i te mōteatea, o ēnei rā nei runga i te kai, i te atamira, ā, ehara pea i te, te whakararuraru ēnari he rerekē tērā tangi, ko nā pātere hou, Ah. Na te mea, he beat, ne, he pao marika tona pātere o nāianei. He ronua kai roto i tērā, he ronua kai whakatika i tērā. E hoki ki nā pātere rā. Tēnā koe.
Yeah.
Kāre he, he beat pēnei ngā mea.
Engari, pēnei nā mea o nāianei. Ah. Engari, he pērā tonu. Ae. Mā tēnei, me tēnei, hai whakahau. Ko nā pātere o nāiana, ko tēnei, kei te whaka, kei te takahi. Ia. Ēnari nā pātere tawhito ra, āe, he, he, he pao o roto, ēnari ko tēnei, me, me, me tēnei, i te whakaaraara i ērā. Āe.
Tēnā koe. Pea o whakaaro mō tēnei, tēnei rēnga, taku reanga, taku reanga kapa e ngana ana Te tito pātere. Me tūpato, me hao kōrero nō. Ā, kei te āmine au ki tērā. Tēnā. Nā te mea ki te kore tātou e, e, e, e mōteatea i a tātou o tēnei, o tēnei wā nei, mā wai tātou hai mōteatea? Tēnā koe.
Mā wai hai mōteatea tēnei reana? Ka kuia, ka koroua koutou, ka matemate koutou, ka noho ko koutou te reana, ka ri mohiotia ki te kore e moteateatia. Tena koe. Na te mea ko roa au e awanawana ana ki tenei mo te, mo te kaina, mohio koe i te raid, kare ano matou i moteatea i tera, enari he whiu nui tera ki runa i taku iwi. Ka rau i mohio he aha mātou i kore ai e mōteatea. Otirā ka pātai tonu au tērā pātai ki a au, nā te mea ko hau tētahi o aua kai tito mōteatea hou, kua rima pea nā mōteatea hou kua tito ai au. Engari pātai taku nā, ka he aha rā au i kore ai e tuhi mō te RAID? Nā te mea, ki te titiro tātou i tēnei mea i te mōteatea, kei te mōhio katoa tātou ki ngā mōteatea o ngā tau 1800. Engari nā wai a tāriina o ēnei tekau tau noaiho o te Matatini nei, kei te nui, kei te mahue, kua kua kore mōhiotia. Engari konā mōteatea rā, mau pū ana ki roto i nā hinengaro, i nā wairua o te ao Māori o ēnei rā nei. Nō reira kei te mōhio au mō Mihi ki te Kapua, kei te mōhio ahau mō, mō Pikihuia, mō ō rātou ao i te wā i tito ai rātou, i waiata ai rātou. He aha i tito ai nā, nā Titona rā mō wērā, um, kotahi rau tau. Ēnari, kare anō i, i titoa he, he kupu mō te RAID. Ka pātai, Nā waku tuarua, tuatoru i roto i toru tekau tau, kai hia nā kōrero mō te RAID? Kai hia te te ronohia o te wairua mate o taua RAID rā? Nā te mea ko te ronohana o te wairua mate kai roto i te rangi o nā mōteatea rā. Nō reira, nōku tonu tērā hē karekau anō ahau i tito waiata mō te RAID. Hai taonga. Mātere ana karanui whānau mai. Nō reira ko tō pātai e whakaae ana ahau, ki nā kaitito tēnei wā nei mō te mōteatea, āe. Kai konā kai roto i wā koutou mōteatea te orana o tō tātou ao mātaurana, o te mātaurana Māori. Ka roto i nā mōteatea. Nā te mea waru tekau paeheniti, iwa tekau paeheniti pea te pono o nā tuhina mōteatea. Pono ake i ētahi o nā kōrero e kōrero noa iho nei anei. Nā te mea ka tito koe i tētahi mōteatea, ka mōhio koe kia tika tonu tō takatakoto i ō kōrero, nā te mea ka tīhaehae i a koe e te huna whakarono. Nō reira, āe, tautoko nui au tērā, and kia kaha tonu koutou, kaua koutou e mutu, me haere whakamua tonu koutou.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Ngā Ringi Katipa me ōna anō whakaaro.
Ki au nei, mehemea e rongo atu ana i ngā kupu, Mehemea he waiata tangi, kai te rongo te whatumanawa, ā, kai te whakaohooho te kare o roto i roto i te tangata e whakarongo nei, koia te momo mōteatea pai ki a au, ka whakatangi nei i a au. I a au e whakarongo ana, nē? Ka mutu ko ngērā atu momo, ā. waiata karaua, ko te pātere e hono atu ana i ngā tūtohu whenua, he rawe hoki tēnā ki a au, kia rongo atu, oh, kāri kore he kōrero, he mahi, he tūpuna tērā o tērā kapa, e tino whakatairanga ana i ngana mahi, akiaki i te iwi, i ngana mahi hāereere hāere, ki iwi kē atu nē, koina ngā momo waiata karaua mō tēteha pai ki a au. Ka noho au ki te marae i, me te whakarongo ki ngā mōteatea o ngō tāua rūruhi, ka tangi te ngākau, nē, ka tangi te ngākau. Nā, ko te kapa ka mau i tērā momo wairua i roto i tā rātou taki, i tā rātou mōteatea rānei, nē, koia te painga o te mōteatea ki a au. nē, e hono ana te rangi ki te whenua, te whenua ki te rangi. Ngērā kōrero katoa, paiheretia ana i tērā, te rangimārie, paiheretia ana te, te takariri rānei, nē, paiheretia ana te pōuri, te tangi. Ā, ko ngērā ngā, ngā tino mōteatea nei ki a au. Pēhea tō whakawā i ngā waiata tawhito me ngā waiata hou? Āe, koia pea he, he, kua whakaaro anō mātou, ā, he rerekē, nē. He rerekē te whakatakoto o te reo, he rerekē hoki te kaupapa, i ngētehi wā. Ki a au nei, ko te reo anō te reo. Me, me, me rongo tātou, me tika, nē, me tika te whakahua. Nā reira, E taea ai te kī atu mō te whakatairite i ngā waiata hou ki ngā waiata tawhito, nē? Kei, ka rongo tonu i te, i te kupu. Āe. Ahakoa, nē? Ahakoa he waiata hou, waiata tawhito, ka rongo tonu i te kupu. Ka rongo tonu i te orooro o ngērā kupu i roto i te waiata, nē? Nā, ko au e mea ana he wairua hoki tā te reo Māori i roto i ngēnei momo waiata. Nā reira e ora ana tērā mauri o ngā kupu. Āe, i ngētehi wā, mehemea e hē ana te whakahua, e hē ana te whakahua. Mehemea, ko au tērā, mehemea e kōrero ana koe mō te tapu, te tāpū rānei, ahakoa ko te manawa taki, te rangi rānei o te waiata.
Mehemea e whakarongo noa ana ahau, Kai te rongo me hōnoro i te tāpū o tēnei mahi, ka kiokio ki ngā hutaringa. Me tika te reo. Ka reo e kōrero ana kia āta whakarite i te oro o te kupu ki te. te tikanga o te kupu i te mea he wairua tā te kupu. Engari mehemea kai te rongo, kai te rongo hē i tētahi kupu e mōhio ana koe ehara i te tāpū, he tapu kē, koia te mea ka whakarongo ai me te, me te kōrero whakatenatena kia, kia, kia pai te whakahua o tērā kupu. Kaua ko ngā kupu katoa, engari ko ngētehi kupu e tino rongo ana i te rerekētanga, i te hētanga o tērā whakahua. Tēnā koe.
Tēnā koe whai. E māwhiti atu tātou i nāianei ki te manu hakahaka nei a Ngārimu Parata me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
Mōku, ko te waiata tangi ko runga tērā o ngā waiata karawa katoa kia. Tēnā koe.
Nā ngā waiata tangi, ko te mea hei āwhina i ngā kapa, māu koutou taringa tonu koutou e āwhina ki te waiata. Whakarongo, āe, kua tata pau te hā o tēnā, māku e hiki i konei. E, kia pai ai tāna kimi hā, ka pai ai tana kuhu mai, ā, māku hoki kia kore e noho tētahi wāhi wātea i roto i te waiata. Āe, kōrero mā te taki e ārahi kaua te, Mm, te taringa, taringa me te ngākau. Mm.
E... Ko tētahi atu āhotanga e tau ai te, te kawe i ngā waiata kraua i runga i te atamira, iti, te, iti ngā ringa nui te kōrero. iti ngā ringa. Ko, te, eh, ko etahi uh, mo ngā pātere pia, me ngā pōkeka, he, he, he nui ngā ringa, uh, he te mea nui, engari ka whakakorikori tia e rātou o rātou tinana, kai te pai tēnā. Ko te mate ke, etahi tāngata e, Kāre i ū te manawa rere, kei te ruturutu haere ō rātou ringa. He koropou mōhio nō rātou he āta tikanga o ēnei kupu, o ngā kupu, te mārama ki te tikanga o ngā kupu, ki te āpiti atu i te, ki te whai rānei i te ringa tika hei tautoko, hei manaaki i tērā whiti kōrero, kaua i tērā kupu, i ia kupu. So kei te, kei te ruturutu haere ētahi, kei te kite koe, mārakerake te kite, he, yeah, he ruarua nei ngā, ngā kawenga, ā ringa, ā, ka ātaahua kē atu ki a au te mātakitaki i te Way of the Koroua, ka mutu pēnā kei te tuku i te ringa, kei te pai tērā, ko te, ko te ātaahua o te ringa e hāngai ki ngā, hāngai, he ringa kapukapu, koinei te kupu o Āpirana, ko te ringa kapukapu hei tuhi atu i te wāhi kei reira ngā kōrero e whakahuatia ana i roto i te waiata, ā, ka whakahaua e te rangi. Te ataahua o taua waiata. Tēnā. Nō reira, koina tāku mō te, me kuhu katoa te tira ki te wairua o taua waiata, kia hī ngā pewa, kia tau te pane. Tēnā koe.
Tukuna ngā, tukuna ngā waiata kia, kia haere.
He uaua rānei te whakawā i te waiata tawhito me ngā waiata hou. Ko te wāhi uaua pea o tērā wāhanga ki te kaiwhiriwhiri i te titonga hou mō te atea waiata koroua rānei, tiro mehemea he pai ngā kōrero aha ake rānei. Ko te wāhanga ki te kaiwhiriwhiri i te mōteatea tāu i Ko tāu i kitea i mātakitaki ai i rongo, ko tētahi āhuatanga, pea, nā ki te tiro koe ki te pātere. Koina te mea, i ēnei rā, ina titoa he way of the korō hou, he pātere. Te nuinga o ngā wā.
Nā, ki te tiro koe i roto i te takotoranga, ngā kohikohinga, āpirana, ngā pukapuka, ngā mōteatea mō ngā pātere. Ē, ko tētahi mea e rite ana i roto i ngā pātere katoa i roto i ērā pukapuka, ā, he whakatau ake i ētahi tūtohu whenua, i ētahi nohonga tāngata, i ētahi tīpuna i a wai ake rānei. Nā, i roto o Te Arawa, ko tētahi atu ingoa, ā, tētahi ingoa rātou mō te pātere he waiata haere. Kei te haere koe ki, whakatakitaki haere koe, ā, e haere ana koe i konei ki konā, ki korā, ki ake rānei. Pēnā, Kāre ērā āhuatanga i roto i te pātere tito, i te titonga hou o te pātere i ēnei rā, ka kīia tonu he pātere taua āhuatanga, he taua waiata. Mm, tēnā koe. Ko te, taku whakapae ko te mea e tohu ana he pātere ki ētahi ko te taki. Ae. E, nō reira ko tāku kei te rapu pea au he aha anō tētahi ingoa. mō te waiata pērā. Kia ora.
Nō te mea i roto i taku hinengaro ko te pātere kei te whakahua nohonga tāngata whenua, tūtohu whenua, tipuna, tērā, koina te pātere, he waiata haere rānei. Engari ko ngā mea kei te whai i te taki, i he rerekē tērā, tērā. Engari he ataahua. Āe. Nā te, ko te nuinga, ngā mea pai, ngā mea kua āhua rongonui i roto i ngā tau nei, ā, tā koutou, ā, ko te reo i, Āe, i, i Whanganui-a-Tari. Whanganui-a-Tari, Pōnekera. Āe, āe. Tērā, ko te mea hoki a Ruātoki, te mea tito ai Aunty Julie i, mō te whakataetae Kahungunu. Tēnā koe. Mō te reo anō tērā.
Te reo anō tērā, āe. Heoi, Pēnā he tau kāre tai ahakoa taku kore rata, pēnā he tau te kawe he pakari te reo i ū tonu te taki mai te tīmatanga ki te mutunga, um, yeah, kore ahei au te, te, te tango māka. Ki u whakaaro e whanake ana, uh, te kounga o ngā waiata, te kawe o ngā waiata koroua me ngā waiata hou i ēnei rangi nei, e heke ana rānei. Ko tāku i kite nei ko te, ko ngā waiata e tino whanake ana i roto i ngā karawhiunga ā-iwi, ā-kapa, ko te, ko te pātere. Kei te pai tērā, kei te pai tērā. He, he, he hihino ngā, Tāngata ki te whakaihiihi i a rātou ērā momo āhuatanga e pai i tā rātou hūpeke i nui haere i runga i te papa. Ataahua! Hei! Hei tā ataahua ērā mahi. Engari, and pai ki a au. Engari kai te ngaro
tētahi āhuatanga o te tangi i ngā tangiha.
Kia ora roa atu.
E whakaae katoa ana. E tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Paora Brosnan me ōna whakaaro ko te kaupapa nei.
Kei tēnā kaiwhakawā, kei tēnā kaiwhakawā anō tōna ake whakaaro. Engari i roto i nā, nā whakamārama a Tā Apirana mō te pātere, ko te Action Song. Āe. Engari, i roto i ngā tau kua kitea au i ētahi kaiwhakawā e, e mea ana, ehara te mōteatea i te waiata ā-ringa mō te pātere. Āe.
Ā, engari arā ia te koroua, ā, nāna i, i, i tuhi mai i te Paipera mōteatea e mea atu ana, ko te pātere, He tana rite ko te waiata ringa. Me te mea hoki, i ahu mai te waiata ringa i hea? Ae. Ehara i te mea i tae noa mai te Pākehā ka, nā wai rā, ah, anei. Anei e te, e te Māori. Ko, ko te waiata ringa tā tātou e whai nei. I ahu mai tēnei mea te waiata ringa i hea? Ae. Me tāku e whakapae nei, i ahu mai i roto i te pātere. Tēnā koe.
ka rae te tino whakaae ki te tāmi i ērā mahi, i te mea i runga, e kai tēnā iwi, kai tēnā hapū anō tōna mana. Engari ki roto ki a au, mōhio pai nei koe ki te āhuatanga o aku pakeke ki a Koro Danny mā, he pakeke ngahau ēnā. Nō reira, ki te tū mātau ki te pātere, kua tino ngahau anō hoki rātau, kua piu te ringaringa, kua peke ki runga, kua heke ki raro. Ki te whakaniko i te, i te kōrero. Ā, nō reira, kaua e tāmi, kaua e tāmi i te kapa e, e, e pīrangi ana kia pērā. Engari mehemea ko te taera tū o ō pakeke, ā, ko te, ko te mauritau,
kai a koe tēnā.
Ki te āta titiro ki, ki ngā pātere. āna pākeke, ā, he kōrero tūtohu whenua te mahi. Engari i roto i ēnei, ā, i ēnei tau, ko te taera pātere te huarahi e puta ai nā whakaaro tō rangapū. Āe, tēnā koe, āe. Nō reira, kei te puta e tētahi wāhanga o te mōteatea karekau ia i kite i roto i nā tau. Ē. kohatu.
He ao whakaaro. Ā. Ko tērā. Āhuatanga hou e kite ana e koe. Pakeke ahau i roto i te hāhi Ringatū. Ā, tēnā koe. Ā, koirā anō ki te, te huarahi i whāi ai te, te matua tangata, i roto hoki i te pātere. Arā ia, tīkina mai e, e Te Kooti te, te, te pātere a Ngāti Kahungunu a Ia Pinepine. Ko te mea tawhito o Ngāti Kahungunu, he tūtohu whenua, he whakatakoto i te mana. I te mana, tō rātou mana i takea mai i hea. Engari, tīkina mai e te Kōti, ka takahuri ko nā kōrero mō tana pinepine he tōrangapū, he whiu kupu ki te kāwanatanga. Nō reira, he kaha nōna ki te whai i tēnei huarahi hou, ā, kei te kite i roto i ēnei rā. Engari ko te tino pīrangi, i te mea he tangata ā-iwi ahau,
nō reira ko te tino pīrangi ki a au, ko te whakaara i ngā mōteatea o te kāinga tonu, nā te mea he nui tonu ō mātou mōteatea kei te ngaro haere, kua ngaro noa atu
ētahi.
Nō reira, koina te wawata i roto i a au. Tēnā koe.
Tēnā rā atu koe. I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Te Hira Paenga me ōna anō whakaaro.
Mōku ake, ka noho ko tēnei wāhanga te mātāmua, ā, tikanga nei, ā reo nei, me te mea anō. Kua kite tātou i roto i ngā tau o te tere aro o ngā iwi, ngā kapa ki te tuku pātere. Hei anō, kua mahue ki rā ake ā tātou oriori, ā tātou waiata aroha, ā tātou pao i runga i te maroke. Nā reira, i a au e, ko te iwi o Te Tai Tokerau noa e whakatū ana i au hei whakawā i te mōteatea. Tērā koe. Hei anō, ā. Ko te āta wetewete i te mōhio o te kaihaka rā ki ngā hītoria, ki ngā whakapapa, ki ngā ihomatua o tā rātou nā oriori, o tā rātou nā mōteatea. Ka mutu, ko te āta whakahua i te kupu, konei ki au, tēnei wāhanga, kua tino mōhio, āe, ko rō rātou whakangungu ana, rānei he arero Māori, taringa Māori ō rātou. Nā reira, Kare kore tu atu e kawa. Heoi no, ki au nei ko te tapu ko te ihu te wehi o nga titonga ki tenei wahanga tapu a te moteatea me.
Ae, e ngarongaro haere ana e tau nga momo. Pena i te waiata tangi i nga waiata aroha. Na te whakataitai tera. Ae. Ae, me te wero ano i wau kaihaka. E, kia ngakau hihiko, kia whitawhita, kia rikarika ki taua momo kawenga. Hernal, a, kia hoki, kia wananga tae o te, o te paoa tini rau i haere ki te patu i a Kae, ko tana paoa, tana ope, he whakamoe, He whakamoe i ngā kaimātakitaki. E hika mā, ka kite ana tātou i tērā momo, pa, tukanga waiata, te matatini, kua moe ngā kaiwhakawā, kua mea atu, ā. Kua tutuki, kua, kua, kua whakaiua ka. Ā, engari ko taua wero tonu o te, o te hanga ki ngā whakataetae, kāre pea e, e tino e hāngai ana, engari e rarata ana, e rikarika ana. Āe. Ā. ki te iwi. Hai, tika, tika. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te tohunga haka a Tā Tīmoti Karetu me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Ko te kaupapa hoki ki ake rā au i tū ai te kaupapa, ko te whakaora, ko te pupuri i ngā waiata o runga i ngā marae, koirā kē te hoki te hiahia o te komiti nāna te waka i whakatere. Ko ētahi iwi, kei te waiata tonu i ngā waiata a te iwi, kei te kaha te pērā a mea a Ruātoki, nā reira ka ora ngā waiata a Tūhoe i a rātou. Engari, ko te mate o te nuinga o ngā kapa ināianei he whenumitanga nō ngā iwi katoa. Ko tēhea iwi, ko te waiata a tēhea iwi me kawe e tātou. Pāpā, kia kōrero tāua mō te tangi o ngā waiata tawhito. Kua ngarongaro haere i nei, i nei rangi. Ko te tino mate ka mutu kare pea e taea e tātou te aha i roto i te wā nei. Ko Pākehā haere ngā rangi, ko ngaro haere te tangi Māori. Ko Pākehā haere ko ngā rangi. Nā te mea pea he māmā ki ngā reanga o nāianei, me te waia hoki te whakarongo ki ngā waiata Pākehā, rangi, kei te riro mā reira e waiatahia ai te waiata. Ki au nei ko nga waiata ake nga mea pai, ae, nga mea pai. Ko era momo waiata penei i te tohutohu nei, ae, ka hoha pea nga ake whakawā i era, hoi ano. Kei te pera wetahi, ka rema te o tera, na te mea ka taea e nga kapa te kite i te hangaitanga o tera waiata ki a ratou, i a ratou e waiata ana. Koira hoki tetahi ahuatanga hei whakaaro ma nga kaitataki Ko tā tātou kaupapa mō tēnei tau ko te mea, te mea, nā te mea, te mea, te mea, nē. Ā, e kitea ana ko, ko te pātere, te momo waiata, e kaha karawhiua ana, ka mutu e ngarongaro haere ana ngā waiatatanga. Ngaro, āe, tika.
Kua riro mā te waiata aringa, ngā tangi, ā. Āe, koina, koina, āe. Ngā mateitanga. Kei te pērā, āe, engari, ko te nui ai o ngā waiata tangi kei a tātou, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, kei tēnā, ka moumou ki te kore e waiatahia, āe. Kei te tika pea tāu, kua kono hoki te waiata ā-ringa hei waiata tangi i te nuinga o te wā, ā, tika tāu.
Kia māwhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Hohua Mohi me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa. Umm, ko tētahi mea pea e uaua ana, ā, ko te whakahua pea i te kupu. Tēnā koe.
Ēnei, Base taha ki te pātere. Ae.
I te mea āhua katirari haere ana e kamakama ana te rere o te waha, wētahi wā ka makere i wētahi kupu, engari ko tana tikanga, kati ana koe ōkaru ka rongo tonu koe i ngā kupu. Ā, ko te waiata koroua pea te mea e tuku ana mā tō wairua pea e kawe i tētahi āhuatanga. Maumahara tonu ana i tētahi hui i te kāinga i roto o Te Arawa, ā, i meangia atu, ka rau maumahara, na koro te ngao pea. I mea me mutu te waiata i ngā waiata tangi me te mōteatea. Tēnā koe. E.
So he wā tōna, kāre, kāre a Te Arawa i waiata i ngā waiata tangi mō te wā roa, ā, me tana whakaaro, kāo, he kaupapa ora tēnei i waihongia atu ngā waiata tangi ki te kāinga, ā, haria atu ko ngā oriori, haria atu ko ngā pātere, ko ngā pōhuatau, ā, ko ngā waiata haere, wērā mea Ki mua tonu i te aroaro o ngā iwi o waho. Tēnā koe.
Nē, engari e hokihoki, ko te mea pai ki a au, e hokihoki ana ētahi o ngā kapa ki te waiata tangi ināianei. Ai. Me te, he tohunga hoki wētahi ki te kawe i ērā āhuatanga. Engari ka nui te kite i te pātere. Ki a au nei, Waiho mā te wairua koe kawe. Pēnā ia ka mea te wairua ki a koe, me wiriwiri ngā ringa, kua wiriwirihia ngā ringa. Pēnā e mea ake ana ki a koe, tēnā, me whakaringaringa i tēnei wāhanga, whakaringaringahia, engari, me kaua e tahuri, ā, ki te reo o ngā tangata turi. Nō wētahi e pērā rawa ana te whakaringaringa i ngā kupu katoa. E, ko ngā kupu katoa. Kua mārāma ki te hunga turi. Āe. But the pair of karo mō ngā waiata hou. E titoa ana i ēnei rā. Ngā kapa pēnei a Mate. Kāre e hoki ana ki ngā waiata tawhito. Well.
Ko te tawhito ehara i te mea e mea ana ko ngā kupu he tawhito engari ko te tawhito e mea ake ana ko te tāera o tēnei waiata he tāera tawhito. Tēnā koe.
Ki au nei, me tito i ngā waiata hou. Tēnā koe.
Wai te mea, ko ngā take e tangi nei tātou, e pātere nei tātou, e rerekē ana i wēnei rā. Tēnā koe. Ngā tautū whenua ki ngā waiata haere kua tīni, kua rerekē, me rerekē ngā kia tātou tapa ai ngā kaupapa e riri nei tātou. Mēnā nā au ko ngā kaupapa o nāianei, kia maumahara tonu tātou, he kaupapa hou katoa te wēnei, wēnei wai e teitu wā i titoa e ō tātou tūpuna,
ki au nei me tito i ngā waiata hou. Me kaua rawa e whakataha i ngā mea tahito, i te mea kei roto i ngā mea tahito ngā tauira, anei ngā, pēsi roto i a mātou, i a Ngāti Rangiwewehi, kāre he waiata kua titoa e mātou Kāre ina nao ake ko ngā kupu i ngā waiata tahito, ngā haka tahito, ngā pātere tahito, ngā tuhinga tahito. Waimaria katoa ana mātou he iwi i koata nuitia. Ēnei ngā, ngā kupu a Te Rangikaheke, ngā kupu, ngāwari noa taku tito waiata ka rura nāwar tonu e hau wetenga, ka maumahara tonu ai ki wetehi o ngā titonga o Kuikato, o Waikeake, o Waikeake, o te Northcroft, o Matua-Uenuku, you know, inā kē te rahi o ngā mea hei nanao ake māku. Engari rā, me tahuri tātou ki te tito waiata hou, tā te mea ki te kore tātou i tito i ngā waiata mō ngā kaupapa o taua wā tonu, ka hipa te wā ka warewarehia wērā kaupapa. Nā koe.
Koira te pai, ngā mahi kapa haka i whai wā mātou ki te tito waiata, tito haka, te wā i whēnakohia te awa. Āe. Ina te wā i rei tito wai ata harikoa i te wā i whakahokitia mai te, i whakahokia mai te, te, te awa, whai wā ki te, te tito wai ata tagi, ā, mō ētehi o ngā koroua kuia o te pā, e kore rawa rātou e mate. Tēnā koe. Ina, ā, koina te pai o te waiata he hahu, ā, e kore rawa e warewaretia. Ā, ana i tonu mātou e waiata ana i te waiata pirihira, e kore ai, ā, tērā a Nellie Phillis e, e, E, e, e mate, ina, ia te wā ka waiatatia tana waiata, ko ora mai anō. Te, te karawa. E, so, e, e tika ana, me tahuri tātou ki te waiata i ngā waiata hou. E, ā, ko te ātaahua ngā mea tahito, e, me pupuru tonutia, me whakaako tonutia, ā, engari me whakaaro, ā, me whakaakongia i runga i te whakaaro ki te mōhio rātou ki wēnei, he, he, he, he oka āwhina nui wēnei i a rātou, i a rātou e, e, e, e tito ana. Tēnā koe. Ka mutu, te āhuareka o tēnei noho tahi ki a koe. I te, i te reka o ngā kōrero, i te mārāma o ngā kōrero, i te pono o ngā kōrero, ā, kei taku manu hakahaka, tau tō tāua waka ki uta. Ka tau, ka pai. Chair Marae.